Asasangererekana nabakristo ase ekeng'wanso ki'emisa kie rituko ria reero, na abwo ase omorembe ororekana bw'ekerengo kia igoro. Omorai bw'ense nigo aboria abagusii na kobatebia ng'a nigo achire goikerania chiira chiria abarierete chingaki chiria chi'ekampeini, na abwo kogenderera koagacha omorembe na koreta obwanchani ase abagusii. Na agwo ase omoraibwa ense agenderera koboria ng'a, Chingaki buna echi iga bono iga nigo agendererete korigia chinchera chi'okorigeria abasae chigasi, erinde nabarabwo banyore enchera y'okwegendereria. Na ase ensemo y'oboremi, omoraibwa ense nigo ateba ng'a nigo arigetie enchera y'ogoko- y'ogokoora omochando oyo bw'enchara oyekunire ase ense ya Kenya ase amatuko a bwengo iga, ase okoenana amo y'oyerigorire inse mono gochia ase abaremi, Na abwo as'arure ogoteba ng'a abaremi b'ensemo ya Kisii County nigo barorekanire gotigwa magega mono na koreta rigesa ria inse, na abwo as'ababoriri na abaraubi b'eboka bokie, na abwo as'ariire eira y'ogochia kobamenta oboyo bonde goetania boria abokorwa. Omorai bw'ense naende nigo arie eira ase ensemo ye chipaara chiria chitararosigwa ng'a inchi chikoba chikorosigwa, na chiria chigendererete inchi chikoba chikoera ase okobaterana neserikari y'ecounty. Korwa bono naende, omorai bw'ense nigo arie eira na goteba ng'a chichiiro ngochia chire koba chikoagachwa, echi chire ase ensemo eye ya Kisii County. na kobua mono chigweta project chia kegati na auge mbo nachiro chionsi chikoba chikorigererigwa mono ase okoreta amache amaya na koenekia ng'a abanto baito mbabwate amache ime ase chinsemo echio. Na oyominto

Oyominto Simbarati nigo ateba, Ere nigo arorora ase okorandia omorembe kera ekero na kera engaki, naende tagochigwanchera onde bwensi orabe ogochia gosaria omorembe, erinde omorembe ororekane ase abanto baito ase kera ekero na kera engaki. Na korwa abwo naende, oyominto Machogu noarenge nere iga abwo, na ere nigo atenena okwanera amang'ana ye chisemi, ase ateba abaibori batige obwoba ng'a abana babo mbare gocha gojoina chiyunivasiti ase omotienyi oyo igo okianda, ase ateba ng'a eserekari ngochiere kobaa chironi chiria yakabaeire ase amatuko aria amagega, ase barabwatie amachiko aria aragire ase okogenda achie website. gose online, na goichoria ebiganeiri erinde banyore chironi echio na kogendereria amasomo abo bobotutukani bonde botari kororokana. Na gokora amang'ana ayio, nigo omorai bw'ense atebire ng'a tagochi koba okorigereria banto ande ake bagochi koburuga omorembe ime y'ense, rirorio nigo barang'anye korwa ime y'ense gose batoke echela ime. Amang'ana ayio nigo aretwe asore noyominto Swithredi. Na komentana ayio omwanchie omorigereri nigo ontaete gokoira eyemo ase eyemo goika ase omoroberio bw'ekerambauti. Rituko ria reero, ekero ekerambauti kiabwate taro yaye aria ase omochie o Usi, nigo kiagenda eyemo ase eyemo goika ache omochie o Nyantrogo, Ase kianyora ng'a omorai bw'ense noarenge nabwo ase ebasanga amarandia, na koraria omorembe, na korwa abwo omorai bw'ense nigo arue okoboria ng'a abanto baito batige amang'ana aya okonya koburugwa omorembe kera ekero na kera engaki gwachicha amo, erinde batware omorembe, erinde emeroberio y'okoreta amagenderero ebe ase enchera enyororo. Na korwa abwo, oyominto o Simbarati nere noarenge, nigo nere imorunganire na goteba ng'a ndake nonya ekero bacha komokuta nombachieti nabamorigereria buya, na abwo ase batamoa ribaga akwarigania omorai bw'ense, ocha koegwa ribaga gochia rigati‐gati, na abwo ase ateba ng'a korende tabwati mochando, nonya ebasaririe emeroberio buna ekogenda, ere nanchiraneti kobwaterana neserekari na gokora emeremo ase oboamo. Korwa abwo noyominto Silvanus o Soro, nere noarenge iga abwo ase ensemo ya Antureria onye Anturago, ase abwo okwemurunganera na goteba ng'a oyominto Simbarati nigo abogoretie aba MCA bakakaire aa aria ase ensemo y'Obochina, na abwo ase oyominto Simbarati erere bene na goteba ng'a abwo bande batigarete ng'a mbabwate ebitabu ebi bakoroka ng'a chipasipoti, Na ndakaba nde mbabwate emechando y'oborwaire etarenge kobanchera kogeriina chindege. Gotigana nayio, nigo omorai bw'ense agendereire gokuurera abanto baito bagenderere koagacha omorembe, nere otebire ng'a noare amo n'eserikari y'ekaunti ngochia kobwaterana ase kera enchera na korora ng'a amagenderero y'ensemo eyio achiire motu.